Timmaġina tibqa' tkompli bil-Malti, tikteb bil-Malti, il-fatt li tinsab barra minn Malta iżommok milli tkompli tikteb bil-Malti? Jew ma tistax tipprevedi kif ħa jsar il-futur?
Le, ormai ma naħsibx li hija kwistjoni ta' fejn qed ngħix, hija ħafna għal min qed nikteb. Però kif għedt qabel, ma nistax nispjega xi ġagħalni nieħu d-deċiżjoni aħjar li l-poeżija niktibha bil-Malti, li l-poeżija niktibha bl-Ingliż u li l-istorja hija relatata ħafna mal-qarrej li għandi f'moħħi u jien nikteb ħafna għal qarrej speċifiku. Irid ikolli forsi ssejħilha l-muża jew jew tgħidilha li trid l-ispirazzjoni, imma irid ikollha qarrej speċifiku f'moħħi li nikteb għalih jew għaliha. U t-tieni hija ħafna iżjed random, fis-sens li jekk ġiet hija arbitrarja fis-sens li tiġi tiġi jiġi vent f'moħħi u ngħid all right din bdejna bdejna storja u mbagħad inkompli fiha. Però ma nimmaġinax li ħa nieqaf nikteb bil-Malti.
Alex, u mbagħad nagħlqu b'kap, qal Mark. Ah, jien kważi lanqas naf jekk ħa nkompli nikteb. Ehm, il-proża, għax nixtieq ehm, nipprova affarijiet differenti. Għal graphic novels, Fake scripts. Jiġifieri lanqas ma nistax inwieġbek, ma nafx. Id-direzzjoni fejn sejjer bħalissa ma tantx turi li ħa jkun hemm xi ktieb ieħor ta' proża bil-Malti minni wara dan li jsir wara xi darba. Għal żmien twil ħafna naħseb. Ma nafx. Xtaqt inżid xi ħaġa ta' malajr. Iva, għax jiena u Mark għandna sitwazzjoni daqshekk stramba għax Naħdmu bil-Malti kuljum. Alla volja ngħixu barra, aħna naħdmu bil-Malti. Li ngħixu barra, iva, imma għadna maħad ta' sens.
U anke hemmhekk l-udjenza tagħhom ovvjament hija Malti.
Kollegi tagħna Maltin.
Mark? Jina,
Jekk inkompli nikteb, nixtieq inkompli nikteb bil-Malti u għalkemm m'għandix ambizzjonijiet li kieku għandi ninqara minn udjenza ikbar minn ta' Malta, nixtieq li nkun magħruf kieku bħala awtur li kiteb bil-Malti u ġie tradott. Jista' jkun forsi għax jiena mill-iskola tiegħek tal-mistudja l-Malti biex niftehmu, allura forsi għandna rabta mal-lingwa u hekk, però lil hinn minn dik, jien nara l-Malta u l-Malti bħala l-ħamrija tiegħi li, li ma nistax neħles minnha inkun fejn inkun u m'għandi l-ebda problema la bl-identità la bil-klassi tiegħi, jiġifieri jiena aċċettajt dak li jien, jiena Malti u m'iniex xejn xejn aktar. U għandi wkoll idea differenti dwar kif nara l-Malta daqsxejn differenti minn ta' Karl jew jew għal kollox differenti minn ta' Karl u Telix. Il-fatt li Malta, anke jekk inkun imbiegħed minnha, hija dejjem preżenti U mhux patriottiżmu jew nazzjonaliżmu, huwa biss forsi il-makeup tiegħi li f'Malta jiena nara l-affarijiet li jispirawni, f'Malta għandi stejjer ta' nostalġija, ta' romantiċiżmu imma anki wkoll stejjer li huma li jqanqluni u li jinkwetawni u li mbagħad nindeb dwarhom. Ninsisti ħafna anki fuq il-lingwa, ġifieri naħseb il-Malti għandu potenzjal enormi bħala lingwa bħal kull lingwa oħra u jien interessat li niskoprih bħala lingwa u anki li timbuttalu l-limiti għall-espressjoni letterarja, għalhekk għamilt dak l-argument lingwistiku wkoll, ġifieri il-lingwa bħala n-nuċċali partikolari tagħna ta' kif aħna l-Maltin naraw id-dinja li tara kulħadd. U Ovvjament, Malta għandha l-problemi oġġettivi tagħhom li jiena wkoll għamilt żmien kont nipprova nsolvihom ta' parti għax kelli attiviżmu politiku partikolari, imma xejn m'għandhiex din il-ħaġa li jiena ngħid Malta rilevanti, Malta hija finzjoni u x'naf jien. Jiena kull ma ngħid Malta hija Malta u hija l-ħamrija tiegħi u naħseb li hija kbira biżżejjed, ironikament, biex biex tnebbaħni biex nikteb affarijiet oħra li jmorru lil hinn minnha. Jiġifieri ir-rumanz li jmiss, jekk nikteb rumanz li jmiss, jaf ikun ambjentat il-Venezwela, l-argument, però l-ħamrija xorta tkun Malta b'xi mod jew ieħor, primarjament mil-lingwa ovvjament.
Nixtieq ngħid illi din id-diskussjoni inkludiet lil Alex lil Alex Vella, Gerard Karl Schembri u Mark Vella, però hemm ħafna Maltin illum il-ġurnata li qed jiktbu bil-Malti u li jaħossuhom parti minn dan it-tiġdid li qed iseħħ fil, issa ilu jseħħ 15 kważi 20 sena, fil-letteratura Maltija u ħafna drabi, mhux ħafna drabi, jippubblikaw Malta, nitkellem dwar nies bħal John Aquilina li jgħix l-Ingilterra, li jikteb il-poeżiji, hemm Nadia Mifsud u hemm oħrajn u mhux qed inħares għax qed insemmi ovvjament l-emigranti u l-aħħar mistoqsija tiegħi allura. Nitkellem biss dwar dawk li telqu dawn l-aħħar għaxra, ħmistax-il sena. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Għada inti ħadt argumenta fid-diskors li se tagħmel illi inti tħossok iktar espatrijat milli emigrant. Tista' titkellem l-aħħar minuta fuq hekk? Iva, hemm.
F'dal-jumejn tgħallimt iktar dwar l-immigranti, dwar l-emigranti, biex ngħidlek il-verità. Jiġifieri, jiġifieri l-esperjenza tal-emigrazzjoni kelli idea parzjali ħafna tagħha. U jekk ikollna idea parzjali tagħha mhux eżattament storta għax dak li tista' taċċessa dwar l-emigrazzjoni sfortunatament huwa parzjali minnu nnifsu, Ehm, però min-naħa l-oħra iva, jiena naħseb li aħna, jien u Alex speċjalment, ma nistgħux ngħidu li aħna emigranti, immigranti, aħna spatrijati, aħna nies li tlaqna minn jeddna għal ċertu raġunijiet, tlaqna b'ċertu indipendenza, u naħseb dik ukoll taf tinforma il-mod kif naraw id-dinja u kif naħsbu. Ġifieri jiena, ir-rabta tiegħi ma' Malta, ir-rabta intensa li għandi forsi iktar minn tal-oħrajn, hija wkoll għall-fatt li ma nħossnix It-Tour hu fnat minn pajjiżi biex niftehmu. Jiena nħossni espatrijat, jien għandi sit fil-Lussemburgu jew fuq il-kontinent u sit fuq Malta, saqajja mmattra u ma nafx fejn qiegħed eżatt u ma nafx fejn fejn għandi nkun jew fejn se nkun. Ehm. U dik it-tieni world view li ħa tkun differenti minn tal-kittieb traslokat verament, il-kittieb tad-djaspora li telaq minn pajjiż għal raġunijiet differenti. Jiġifieri, iktar milli argument tagħti sensiela ta' mistoqsijiet u dubji għala, però jiċċentraw hekk fuq dit-tema li s-safar tiegħi jew it-traslokazzjoni tiegħi hija differenti ħafna minn ta' oħrajn u allura tipproduċi anki forsi materjal li huwa differenti essenzjalment.
Nirringrazzjakom u għada ħa jkun hemm din is-sessjoni li fiha se jitkellmu Victor Vella, Frank Zombi, Stu Drobnik, Josephine Burden, Aline Ġniena Tajar illi dawn l-aħħar tlieta ħa tisimgħu fis-sessjoni li jmiss. Grazzi.